Essalawmaleýkum hormatly dostlar, mähriban watandaşlar. Onda näme? Nesip edene şu gün Mekan Show talantlar gepleşiginiň 5-nji bölümini açýar. Elbetde şu gün bizde myhmançylykda meşhur blogerler hem-de aýdymçylar. Onda näme? Birinji myhmanymyz bilen tanyşdyrýar. TikTokda meşhur hem bloger diýseň hem bolýar, pekonçy diýseň hem bolýar.

Ýöne indi döwresi daşdalk etdirýän ata. Ikinji ikinji bilen islam döwlet aşyraýda. Men islam Kamaprdators tik tokda tik tokda wideo zat çekýän jezal ýaryşda edemok diňe bir şu wideo efir boldy.

Hernä, aýdymçylyk, ussatçylyk. Haçan we näçinji ýylda başladyň? Men kiçiligimden aýdym saz, aýdym saz ýeriň howasynda başladym kiçiligimden. Aha. Şondan bäri hem aýdym aýdyp ýörün. Tüweleme. Özüň Hajy Ýazmämmedowyň ak pata atlanan tüweleme. Halypa bagşy da, halypa bagşy. Ene, maloý! Sen şu tik toga girmäkäň näme bilen meşgullanýardyň? Biziň eşdinişimize görä. Sen türme satýaň. Ýa yzarly tutsal edýäňiz. Ýalňyş eşitipsiňiz. Ýalňyş eşitdim. Ýo. Tik tokda tik toga girmäňe näme sebäp boldy? E näme sebäpden men tik toga öňem girýärdim ýok. Pulsyzlygym da men pul bardyr zat wapşe o zatlar kellämde-de ýok. Şu wagtam ýok.

Onuň o pat şonda 3-4 müň patpişik geldi. Höwes söndürdi zaýtdy-da. Aý dawaý giriberin, aýyp zat ýok diýip şeý girip günde wideo zat çek. Çonýarak bir ýedi-sekiz aý bar. Şeýdibem kulagunçylykda bar. Näme kulagunçylyk o? Tiktoker bu. Tiktoker. Aý näme diýseňem bilemok ýöne şonýarak-da. Islam, saňa näme sebäp boldy opşt şu TikTok sferasyna girmäne? Öň sen Instagramda görýärdik, soň birden TikToga girip, Ekme göz dikýäňmi ýa sen? Ilim millim gözüm diýmediler. Ey bilem aýyň Instagram ýöreýärdi. 16 16 ýaşymda Instagrama başladym. Aha. Instagramda ýöretip başladym. Başda başlamda bir gyz bilen gürleşýärdim. Aý men o wagt garypdym da. Şeýdip özüni neme edip peseldip hemme kişi gynandyryp özüni çekýär. Men şonýa başda aý gaty garypdym, kynçylyk görýärdim. Aý ondan soň bir garyndaş bardy-da, aý seniň telefony alyp bereýin diýip bir garyndaşyň telefony alyp berdi. Aý bu telefonda wi öş ýalanmyş wada aýdýan zatlar. Ýok şeýle degişip otyr. Karoç telefon bardy, instagrama başladym. Ondan soň geçen ýylam her kim tiktoga geçdi. Gyzlar neme? Hemme oglanlar zatlar tiktoga geçdi. Menem ondan bir tanyşym aýtdy, tiktoga gir diýdi sen diýdi, instagramda tanalyp ýörsün, tiktokda-da diýdi neme edersiň, gowy bolar diýdi. Tiktokda karoç gowy diýdi-de pul. Neme? Efir zat et. Efir zat, efir zat et diýdi, efirde gowy, gowy diýdi. Tanymal bolarsyň. Tanymal bolarsyň efirden pul. Gowy tanymal bolarsyň. Ýok diýdi. Ýa efir, aý bollanok şeýdip. Efir bilen başladym soň wideo çyklat abis şo ilk goşgy neme ýok. Şonluk bilen şonluk bilenem efir ylgap dur wideo. Ýekeje sada ýene bir sorag barda. Ine tüweleme toýlara barýaňa dogry dälmi toýlara barýaň welin bir tüweleme gelýäler bir plan aýdym aýdyp beräýdä plan jan zat diýýäler ony bir ýollyda tanasalar bir özüňi näl duýýaň ýa wopşe tananok bolma. Tanaýarlar a. Indi näme duýýaň özüňi şonda? Näme duýýan diýeýin. Aý indi bir özüňde höwes. Begenýäňmi ýa? Döreýär begenýäň ýene sungatyňy ýene ösdüresiň gelýär dogry dälmi? Maloy sen seni hiç kim tananok sen näme etýäň? Ay bir töwerejigim tanaýa. Iki adam. Ay şu adam. Ýanyndakylar. Öýdäkiler balet edýär. Ýetýär. Seni Men öýden çykamam, bilemok tanaýarlar tanaýarlar. Diňe taksa münýän, öýe barýan.

Senmi şo diýýärler men ýogam ýöne meňzedýärler diýýän boldy men näl zat diýýän. Sebäbi bara gül bilemok menä çekin utanýan o. Dogrymy aýdaýyn şeýle. Ýüzem şeýle muňa şonda utanýan. Utanýan men. Galyňlygy. Utanýan men şondan demedemok. Indi diýjek zadym. Indi

Şeýtanyň protinnoý delki bolup şu içimdäki ýigrenji gatnaşsak gowy adam. Awo. Awo. Umny hod edipdir. Menem geljek hazir. Nesip bolsa. Sen diýdim meni şo wideoda görüp ýigrenýärsiň şu goýy görseň wap. Şo urarsyň sen meni. Ýa. Şo sen öz ýoluňa men kendi ýoluma. Beraber bolmaýar diýdim. Bolana. Hawa. Sen, sen onda seňki nähili şolar ýaly hakda? Ýigrenç bildirýän adamlara garşy. Görýä zady ýöne seni tananok žubo ýöne seni ýigrenýä. Meselem bir erbet kommentariýa ýazan bolup özüçe öýüniň astynda şoň öýländigäm ýok öýtýän. Öýüne bilemok men indi inim ünsem beremok şo zat.

Maňa söýýänler gyzykly şeýdip o göt galdyrýarlara podpisçiklerini. O näme kim şo? Sähra Garajaýewa näme diýýärdi? Podpisçiklerine balalym diýýärmi näme diýýär? Ak akylym akylym şolar gyzykly maňa. Maňa negatiw gyzykly däl. Dogry. O kadar o dereje. Gyzykly däl hiç. Ýa näme indi. Ene tüweleme. Näme aýdaýyn. Birine bolýada şolar ýala. E dur bir minut bir zady ýatdan çykardyk şu wideo başlamakak orazalar zatlar gutlaň her kim bilýäňmi blogerler zatlar laýk zat almak üçin Mähriban orazalaryňyz gutly bolsun zat diýip başla şo. Dynna oraza. Dynna. Dynsa da düýn. Täze ýyl bilen mutlu aýdymlar täze ýyl geçdi. Geçen baýramçylyklaň baryny gutla. Allajan o

Ine, biz bilen-ä diýjekkä, meň bilen duet eden adam noldan galýar. Näli bolýar? Özüň galdyň bize gitdiň. Özüň galmaly birinji-ow. Noldan galýar. Bulaň diýenine üns berme. Bular diýer goýar. Häzir Samyr Öçjagam bagşy agam bar. Muň dagy deşi gaty ýowyn eken, buz geldi-ow şu wagt-ow.

Ýok, malçylar aýtdy. Indi. Palçylaram aýtdy aradan. Baýam palçy. E tüweleme, o bar aýdyp ýör. Harasat aýdym aýtdy o gün bolmanda. O-da aýdypdy dä. Indi menem aýdym aýtmasam bolanok. Aýt aýtsana. Aýdaýynmy? Aýtsam bolýar dämi? Aýt aýt. Ýok bu mat däl öň tak soraýan. Aýt. Ananna.

Gezdirme ömrüm Öň nirde bolduň, öň nirde bolduň, öň nirdediň sen, öň, öň. Öň nirdediň, nirde? Karakda. Karakda. Gel bärik gel, toýlar ba. Dogry dä maloýam alyp git ýanyňdan. Bäş manat ba. Ene maloý gülýär, operasyň bolup ber. Repçiňem bolup gülýän men. Indi Şu aýdymçy bolduň-a. Şine gidip barýaň tüweleme ýoluň bilen. Berjek soragym-a. Tanyşlygyň, tanyşlygyň köpeldimi ýa azaldymy? Köpeldi. Dostuň bar, bilýän. Öň ýüz bermeýänler indi ýüz berip, zat edip. Hawa. Öýlenen köpeldimi ýa öýlenmedik, indi toý etmeliler zatlar. Köp ýer bar-a, indi toý etmeliler. Özüň öýlenenmi? Aýne. Öýlener eken zanit zanit. Maloýym zanit. Ýene bosaw. Hemme zat bos. Gaty gowy. Hawa. Nä nesip bolsa inşallah toýlarda hawa gatnaşmaly hawa inşallah näme. Türkmeniň her bir güni toýdan başlanýar diýýär-ä. Indi Maloý, saňa berjek sorag. Şu Sen şu tanymal bolanyňda tanyşlaň köpeldimi ýa azaldy? Hawa köpeldi ha. Ýüz bermeýänler ýüz berip ugradymy öň? Haýawa bolýar her kimde-de bolýar. Hakykat. Kimde de bolýar. Göwni ýetmeýän. Ýatyrkaň açan turýaň zat diýip jaň atýanlar boldy. Haýawa la. Turaňokmy?

Aýdymda da Ysa çagalar nemi goşuldy. Asnanoý diýip bu sany näçe orsça gurladyň? Biz öýde aslynda orsça gurlaşýasda, smeýne. Orsça-da gowy göreňok. Kän däl. Islamjan, sende nähili? Tanyşlaň köpeldimi ýa azaldymy? Meňki azaldy. Azaldy. Ýüz bermeýän, Eý, ýüz berip ugradyň. Ýo, men ýüz bermän başladym. Maňa ýüz berýänler öňki sähe galdym-da, hondan bäri silip başlady. Ister-istemez. Nirä galdyň? Nirä galdyň, aýt bak. Galdym diýýär. Näl, eý, bilemok, men-ä şo bir öňki tanyşym, öň mekdep döwründäki dostum bilen häzirem gatnaşyp şolar. Bir galandan soň meň bilen gatnaşýar. Sen ýaman Çagaň ulumsyz oglan bar, eýle, beýle. Çaga gamynkan görenem ýokdur-la. Ýok, umuman çagalykda görüp. Men bäş-alty ýerde okadym, Krasnowodda okadym, Büzmeýinde okadym, Isgenerde, iň soňunda Aşgabatda oturdym onnoň. Her ýerde okap ýörün, edil men ulumsy diýip, nämeden okaýan, ýöne.

Distwitelny. Bale. Ýalan sözlemeli oglana da. Tanadym tanadym seni tanadym boldy. Sen näme jogap. Mugallymlaram gowy görýär diýip. Ökde at diýip çykdymam. Hawa. Indi Malo sada bir sorag. Seň aýdym aýtmak nirden kelläňe geldi? Eý nälet gurnaş. Ha otyrdyk aý indi atlandyryp otyrlar reper oglanlar bilen bir gatnaşýanjy oglandan bar. Hawa reper. Reper mi ýa reper? Men manyrak we biraz basybyrak diýen bolmagym mümkin. Rapper. Aa rapper. Gulaňda gylgat. Kir sallanyp dur o. Rapper oglanlar batda. Ana otyrdyk we näçe onda bolgusyz wideolar zatlar hökman duşmanyň heýter bolýar. Şonda wideo, na wideo goýdur onda men beýik Öýde-de men körpe bolamsoň agalam zatdan bir zat diýdi. Beýtmäň, o zat kiçilikden diýip Awa. Şoňa wideo goýjak boldum ony. E, dawaý şony diýeris, bir kuplet düzeli. Aýdym edip aýdyp gör, aýdym edip diýsen, aý düşünjek düşüner diýdi. Aý dawaý, dawaý ol göni şo gün şo taýda şeýleräk bolup düzüp berdiler. Kupletini ýyk, žiwoýjyk aýdyp ber-ä. Ýalan gep bilen asylşyň aýakdan, ýykjak bular çalaja maý atsam, erkek bol kakdyrma göni aýtsaň ýöne nirden ýa-da ýöne meni beýtmäň-ow diýip.

Ine, öz ýüregiňden, ine, watandaşlarymyza ýüregiňden diýjek zadyň barmy, ine, yslam dinden başga? Öz ýü, ine, pylan zat diýäýer diýmek ýaly. Orazalygyňyz, geçen orazalygyňyz kabul bolsun, Allajan, inşallah, günäňiz ýuwlandyr. Sen, malo, sen. Geçeni geçdi, sag-ol-ow. Aý, men boldy görýänlere sag bolsun diýen. Janlary sag bolsun. Allajan gollaýanlar e şu wagt meselem plan derejede diýip aýdyp bilemok hiç hil derejede göremok ýöne şo bar bolsa hemmesini şulaň üsti bilen şu görýänleň gollaýanlaň üsti bilen etdim sagbol tagal herkesine hemme. Indi diýjek bolýanym sen bir öz diňleýänleňe näme aýdasyň gelýär meselem gowy aýdasyň gelýär. Diňe aýdym aýdasy gelýär şu bratom şu wagt aýtdyr agam arasynda. Aýdan aýdymyň kimiň aýdymy? Kakajan halypa, Kakajan Nuryýewiň aýdymy. Kakajan Nuryýew halypaň aýdymy. Halypaň aýdymy. Häzir indi bize ýene bir owadan aýdymlary ýerine ýetirip berjekmi? Ýöne näme, kimiň aýdymy bir öňünden dostlarymyza, zatlarymyza bir aýdaýsaň. Halypaň, Hajy Ýazmammedowyň. Halypa Hajy Ýazmammedowyň näme aýdymyny aýdyp berjek?

Ine, şundan diýende, ine, halypa. Halypamyz. Kim? Hajy Ýazmammet. Seň bilen duet etmese bolanok, sroçny ýagdaýda. Hawa, halypa, haýyş etýäs, ine, bizem näme kiçiläk bloger bolsagam, hawa, mümkin bolsa, hawa.

Ya ay ne bazır bilmedim edelim. Indi gelejekde ine tüweleme TikTokda indi başlapdyrlar bloggerlar bir-birine sen karolla men karo ne ne olar näme iş ýapýar? Özi bir bloggerlaryň içinde bäş alty sanja kon tanymalja wa bolýun. Agzybirlik ýok da tam. Onuň içinde sen ýok malol. Ya ýokdur ya o bir pikir aýdýan agzybirlik men baý ýok ony özleri bilýändir adamlaryň ýöne

Näçe podpisiň bar seň? Birinde ýetmiş ýer müň birinde kyrk müň näçede. Hemme sen satyn alnan. Estafralla pirli ýerde otyr. Näme etjek? Ýüz müň bolan özüň näle alyp barjak? Şudur şu. Şudur şu. Käbir kişiler on müň bolanda toý edip tort alyp kesýär on ýaly zat. Çalaja bir bir çala bir tanymal bolsa gürleşibem bolanok jaň etýäň bolyn özüm jaň ederin diýip goýaň. Ýa men dagy saňa ýalbaryp geldim şo geplesiňe gatnaşaýyn Mekanjan.

Hemmäňiziň işiňizde uly üstünlikler arzuw etýän. Sebäbi adamlar siziň podpişiklaryňyz, sizi görýän, diňleýän adamlar sizden gowy zada garaşýar. Düşünýän her tarapdan heýter negatiw bol biler. Gaýtam siz şu negatiwi görüp beter ýokaryk galmaly. Men bir ak kepder guş ýaly la. Aýakdan asylşyk ol kowalajyklarça men ýokary uçýan. Men näme etsek diýsene. Aýagyma mesge çaljak indi. Aýakdan asyr janynda tagap ýykylar ýaly. Ä özüň göni. Maňa mesge çalyp goýjak. Sen näme etjek? Taýy şeýle. Agamda duşman ýokdur la. Aýdymçylaryň içinde näme üçin bir tüweleme aýdymçylar hem kän. Şu wideodan soň bolmagy mumkin ýöne edil. Soň häzir ýazarlar aý mundan aýdym aýdybilýänmomy, o planymy, nämemi. Birinji ýazjak harasat da. Indiden eýläk näme senem Aşgabatda dämi? Nesip bolsa toýa gürleşilýäňiz gatarka bahalar näme döwük ýer. Nomyryny aşakdan belläp geçer otmesd eder. Ýok ştaýly çykar ýazyň tiktok sahypasy. Aga çykýamy? Belli edýän nä ata. Ene Maloň tiktok sahypasy näme? Maloý? Maloý ýöne maloý. Maloý diýip ýazsaň göni iki sany akaunt birinji bilen men çykar ýa hudaýa şükür şo wagtlar maoý. Maloý diýip ýasaň isläň çykanok. Ýok. Maloý diýip ýasaň bura men çykaşan harasat at duşan ýalylar. Bolýa. Onda işiňiz üstünlik. Näme edýä? Toýlarda görşeliň. Inşalla. Gutardymy? Aýdymam diňledi. Limonadmy? Bir eli kowlugokmy? Reklama zat bar diýilýärmi? Sag bol Mekanjan saňa datam. Jüwetleşigiň üsti bilen çalaja tanamaýan adamlar tanady. Türkmen aladan müň miller. Bermelle münde öýe barar. Sonra. Hökman Sugratda. Seň bermelleň nirä barmaly? Bilemok pir. Seň bir bermelleň ýok dämi? Pul. Nesip edenden hemämiň janyňyz sag bolsun. Inşallah näme toýda görşeli. Hawa örän şat. Tugulyň telefona uýmanyp geldiňiz. Hiç kimem ýazanogam bolýa bar-a başagaýsyran bolup. Işiňizde üstünlik sag boluň. Sag bol.